Nyadi ba sekali tu aku deka nampung jerita Bukit Sepaguk kitai iya nya tusun ke dua puluh lima. Minta ampun bala peninga nyema aku tu bisi lama enggau ga nadai nampung-nampung renggat jerita kitai ngelama tu. Laban aku tu endang sigi orang sibuk gawa sibuk kereja laban ukai pengawa sigi te ngadu ke YouTube tu aja pengawa aku mayuh pengawa bukai bala peninga. Minta ampun sekali dah agei au bala peninga nyema kita lama amat ngantai tang anang irau kita laban derita kitai sigi ditampung aku taja bisi penanggul. Nyadi pia ke tampung iya bala peninga. Lapa nuan indai limu urung ke jampat gek kayu nya ngagai enu dara bunga enggai ke tudah rarat bai ai tu legi. Ku sena ngansai indai limu tudah enu dara bunga Tu nyau tenglam melepu tenglam melepu ga iya pansut ari ai. Tulung! Tulung! Tulung ku ai! Pia kono dara bunga enchepai ke jari ka nangkap kayu ke durur ke indai limu. Nyadi sendi enggau Ros bendar amat belaya ba seberai din. Abis Lenat madang resam endur seduai iya melat kediri. Seni tu tadi nyau enda liat ati meda ulih Ros ti ngejukka petungau iya nya tadi. Nya meh tudah berani bejamah enggau Ros. Sama enggai alih. Buk pegai gugut, kain pegai entun. Bela bejukka pangan diri meh seduai iya. Sama bela latak tubuh seduai iya malai tanah ke luchak udah tinggang ujan. Nuan tu baka ke nadai adat, baka ke enda tuai. Datai di rumah di enggai nuan mesti ka diukum laban dulu ngemedis ke enu dara bunga. Udah ngemedis ke temuai ti baru datai. Start ari tu, tua ukai bakih agi. Aku nadai kaban ti ulih jai Jai baka nuan, ko sendi, Mereak Ros. Ukum meh, enti nuan bangat berani. Kita nya enda tukum ka aku, berapa duit kita. Anang aja nuan narit jako nuan nya pulai baru ngumbai diri enggai bakih enggau aku, ko Ros nimbau sendi sambil ngelengi ke kening sendi. Enda enda liat sendi ninga jako Ros munyi nya tadi. Dia iya narit jari Ros ka muai siko nya kai ko jako. Bendar sendi narit iya. Teguh agi ga jari iya bepegai ba dan kayu ke mesai lengan. Umas seduai berekak umas, ku Indai Limu beradak ari Seberai. Nyau kelang kelut Indai Limu meda seduai ke bejamah ba Seberai. Sena temu merap endu dara bunga ke baru niki ari tebing didigak chelap. Enti nadai seduai kada enda udah lesi aku rarat bai ai tadi, ku endu dara bunga nyabak sesedan. Anang munyi nya nuan nuai. Diatu nuan udah likun badu nuan irau agi, kenu ku Sena ngaum endu dara bunga. Ruma enggau Maluh semina meratika aja ulah sida lima nya ari jauh. Maluh tu sigi nganti aja entara sapa sida ai ke dulu terjun ke ai. Nyau kepuas mata runa gegining dia ai tepeda ke sena. Nyau berasai tepantup ga pengelengau iya meda mua sena. Malik iya ngagai orang ke bediri sepiak sena. Peda iya tak baka jelu Kijang. Alit amat ga ati iya meda sena nya tak begulai enggau Kijang. Dua iku ke seberai din berekak nadai mending ke jaku indai limu. Tak pajak ke seduai aja. Pemuas ke betarit-tarit pengujung iya seduai apan sama bela labuh kai. Benung ke nyinuk merati ke bala sida ai dia. Dinga te tepambu utai labuh kai. Dia maluh ada laju ensuru ngagai endua utai ke labuh nya tadi. Tambah ga ai keruh mata jagu sigi Uru Saleh kelala. Laban ke beruban sama bela ka niki dulu ke tebing. Dia Ros numpu sendi ke ensuru dulu ari iya. Udah iya numpu sendi nya tadi, iya pan lalu nyapai kayu ke diurui dai limu ngagai seduai iya sendi. Sendi laban ke nyau lemi tulang, nyau enda dapat nyemerai agi. Rarat kili meh tudah sendi tu dibai ai. Maya iya ke benung naka ulih ngemansut kediri. Ari dalam ai. Dia kaki iya teridas ke utai tajam sereta kering. Sepai utai eta asai nya. Iya pan nyau naka ulih nyemerai ke tebing. Seninggi endar ga bisi aka kayu ba tebing ai alai iya bepaut. Tudah sendi tu tadi lalu ja jampat niki ke tebing. Malik iya ke tisi peda iya ros agi bepegai ba kayu sambil ditarit ai indai limu. Enggau sena, benung sendi duduk ba tebing ngetatka pengelelek. Tak mukai-mukai dia sendi tepeda ke siku jago umbas iya pemesai pansut ari ai lalu ngelawa terus ke benung ke kusil ka niki ke tebing. Bisi aki ba dai, jimat kita dia, ku sendi rerauh sambil nunjuk ke ai. Sida ai dia pen sama bela tekenyit meda jago naka ai pemesai semek amat enggau Ros. Jampat agi ah. Bebadi meh aku tu empa kai nya legi. Ko Ros rerau nyabek. Indai Limu enggau naka ia ulih matek Ros niki ke tebing. Jago ba belakang Ros nyau kidu kidu nganti maia ka neka mansa aja. Tang meh nasib Ros manah maia nya. Laban enu dara bunga enggau ati ti berani lalu ngachuk mata jago nya enggau kayu ti deleka kinyai limu nya tadi. Sepi diri ke pedis tadi dia jago nya tadi nyau ngeransi lalu nyipat ke iku iya. Ros ke baru niki ke tebing. Dia betih saya tekena sipat iku jagu nya tadi. Ngujung ke tegelincir ka labuh kai da. Senginjik endar ga jari iya agi bepegai ba jari indai limu. Nya meh ti nyelamat ke iya ari labuh kai. Ai sungai ke disemerai sida iya nya tadi nyau begelenggang aja endur jagu nya engku da. Benung sida sebuat ke bela ngenat kediri empa penakut. Enda mukai-mukai datai siku laki lalu ngandik sida lima ke betugung dia. Enti ulih, kita mesti pulai diatu sebedau jagu nya niki ke tebing legi. Legi aku muru jagu nya, ku Ruma ngasuh sida iya nya jampat pulai. Au meh wai, terima kasih wai. Enti ulih buru nuan jauh-jauh jagu nya legi. Iya ke dulu mungkau anak mensia, ko Sena lalu maut endu dara bunga. Sena sigi udah ngelala nya ruma, sida ke bukai agi tebelenga meda ruma. Bah, mupuk dulu kami dum. Terima kasih au. Nuan anang terjun ke ai legi. Engka jago nya ata agi bisi dia. Pechuma nuan tagup ai legi. Mangih amat jago nya peda aku, ko Indai Limu. Mesan ruma. Ruma semina tuchum aja ninga jaku indai limung munyi nya. Ros pan lalu enda tepansut ke seleka jaku udah utai ke nyadi nya tadi. Ari ti ka ujan tadi pan nyau udah teduah. Mina ke agi mesei-mesei aja. Ari pan nyau ka saleh kelala aram aku nganyung kita nangka simpang jalai rumah kita aja ibu. Datai din legi kita ngati kediri. Udah malam enggau hari tu ko rumah. Eh nai buah mata aku agi turang ngulu ke sida iya. Kenu kenu darah bunga nyaut. Ari tadi iya enda nyamai ati meda mata rumah. Sekali iya malik baka mata mensia. Malik baru iya kedua kali nyau chining ining ga mata rumah dipeda iya. Nya ngasuh ati iya enda nyamai asai. Nadai mayuh jaku ga tudah ruma, semina meda pejalai sida sebuat ari jauh aja. Dalam ati bejaku, Nama kaul sena enggau Bunsu Kijang nya kini? Enti nyema seduai ai bisi kaul, ka pepedis aku ngambi sena ke bini. Laban bisi peturun Bunsu Kijang bisi megai batu ulih ngemuta ke mata kami bansa, ko Telai Ruma. Nya bala peninga. Nya meh munyi jerita kitai iya nya ba renggat ke dua puluh lima. Nyadi bala peninga meri besai terima kasih ngagai kita laban sigi sesemampai nganti jerita Tampung Tampung ba channel Kasen Sekua Hurung lama tu. Kira ke nangka nya dulu aku ngeleka ke cerita kitai malam tu bala peninga udah nya kitai betemu baru ba renggat ke dua puluh enam. Nadai randau bukai selamat malam mupuk dulu aku.